Ɛyɛ abɛ na wobebisa me sɛ abɛ bɛn? Bere a mabrɛ ansa na abɛ wei ebi atu atɔ fam a mama so no. Hmm, mebɛkyerɛ mo nea nti a mɛka sɛ mabrɛ. Ɛyɛ abɛ a aboa a ɔwɔ soro, saa nnomaa, opuro, ɔwɔ. Aboa a ɔwɔ soro atu na ɔredi, na ɔredi ara na agye afiri n'ano na atɔ fam no, saa abɛ no, ɛno na wɔde ne mfonin rekyerɛ mo no, na ne dwumadi a ɛdie no na ɛreba abɛkyerɛ mo. Ɛhɔ. Mepa kyɛw, sesa saa abɛ no mmaako mmaako nson, na mesrɛ wo, wokɔduru dua no ase a, Ayɛ a yɛahwɛ yie na hunu sɛ ɛfiri soro. Ɛfiri sɛ abɛ no bi tu firi soro bɛtɔ fam a, mmoa a ɛwɔ fam nso, ayɛ a na wɔn nso di. Nti make sure sɛ wobɛnya nea a ɛfiri soro na ayɛ den atɔ fam ansa na wode ayɛ nea yɛreba abɛkyerɛ wo yi. Pɛ kosua a akokɔ apae afiri mu. Kosua a akokɔ apae afiri mu. Ɛhɛn, ɛno nso wobɛsesa dodoɔ. Wosesa nson a, ɛyɛ. Na abɛ no nso no a. aboa no adi wɔ soro no nso, ma ɛnyɛ mmaako mmaako nson, mmaako mmaako nson. Mepakyɛw, pɛ aburo, aburo a yɛde boba abobɔbobɔ so a. Ɛɛ, wahu. Te sɛ sɛnea ade bo abobɔbɔ so wobubu no brokins no. Ahaa, buru a ɛɛ wode bo ba abobɔbɔ so no, bobɔ so saa na nya dodoɔ kakra. Mhm. Mepatwa o tie no yie o. Adeɛ ɛba abɛyɛ no nyɛ adeɛ kɛkɛ saa nti tie no yie. Yoo wo nsa aka ɛɛ nneɛma yɛ wie no kɔ market baabi a yɛdi dwa market baabi a yɛdi dwa no ɛɛ kɔprapra hɔ mfuturo no anaa te sɛ zoom lionfoɔ no prapra market hɔ no a wɔsesa wura no abɛhu sɛ aseɛ wɔgya futuro no wɔmfa no nyina nkɔ na wɔayɛ fast na wɔasae no ɛɛ sasaa mfuturo no. wo sa saa mfuturo no a, mepaakyɛw, tie no yie. Hmm. Woreba abɛyɛ dwadie, dwadie, adwuma, adeɛ a wobɛyɛ de nkɔsoɔ bɛbrɛ wɔ w'abrabɔ mu. Ɛnɛmafoɔ no deɛ ɔbɛka kyerɛ sɛ boa me. Hmm, saa adeɛ no na woba abɛyɛ no? Yɛabobɔ akyerɛ woɔ dada no, ɛyɛ abɛ a ɛwɔ soro a anomaa die no, ɛne nkosua a ɛɛ akokɔ apaeɛ firim no, wahu. Wɔbɛsesa no bebree, ɛhɛn, wɔbɛsesa no bebree. Wɔanya koraa no nya nson, anaasɛ ɛboro nson koraa nyɛ hwee. Mepaakyɛw kɔpɛ ɛwoɔ. Kɔpɛ ɛwoɔ, kɔpɛ ɛwoɔ, ɛwoɔ, ahaa, pɛ ɛwoɔ na fa ka ho. Tete akokɔmɛsa fa ka ho. Akokɔmɛsa no, ma ɛnnɔɔso kakra, ɛhɛɛn. Na si saa nneɛma wei nyinaa fra. Si no wɔ w'aduro mu. Wosi ne nyinaa fra a, hmm. Mepakyɛ ɔfɛ woɔ no nso gu so ansa na wasi o. Ɛhɛn woɔ no nyɛ bebree biara saa. Wosi ne nyinaa fra wie a, mepakyɛ wo, kɔpɛ samina. Samina, samina no ɛɛ ɛyɛ alata samina ne samina ahodoɔ ahodoɔ nson. Pɛ, mepakyɛ wo, wo nsa aka ne nyinaa wie no, tim. Mhmm, fa nneɛma no a wasi no

Nwera fitaa anaasɛ hanky fitaa mm-hmm na fa yɛ dɛn fa ka ho mepaakyɛw ma so na fa kosi nkwanta nkwanta nkwanta na nkwanta no fa kosi hɔ anadwo tiw nkwanta no fa kosi hɔ anadwo ɛyɛ anadwo bɛyɛ no nsia na kɔkɔfa no ahemakye nso bɛyɛ ebia nnɔnnan anaasɛ nnɔnmiɛnsa hɔ rekɔ no na kɔkɔfa w'adeɛ. Sɛ woantumi amfa nsi nkwanta a, fa kɔkɔsi asieɛ, asieɛ anaasɛ pampim, ɛnna so wode fa kɔsi asieɛ. Ade kye a, kɔ na kɔkɔfa w'adeɛ. Afei da bi adware. Ɛhɛn, kae ho nso sɛ wodware a, Ɛɛ wonkɔ ɔbaa ho, ɛhɛɛ, wodware a wonkɔ ɔbaa ho, woyɛ ɔbaa nso na woyɛeɛ a wonkɔ barima ho, ɛhɛɛ, ɛfiri sɛ ɛnyɛ adeɛ kɛkɛ na wodware no, yɛakyi tumi kɛseɛ na ama woɔ. Saa bere wei no, ɛɛ wo a wowɔ asɛmmisa ɛfa adeɛ a yɛakyerɛ yi ho yi, na woabɔ mmɔden na woabisa ɛwɔ bere a yɛwɔ ha a, ɛɛ, biribi foforɔ mmɛkyere yɛn so yi nti, yi w'adaworoma. Sɛ wotie na wɔ platform yi so na wɔ asɛmbisa a na wabisa yɛn kwan a ebi a ɛɛ wɔnte aseɛ no wonyaa no fae na yɛn nso berɛ a yɛte adwan mu yɛn nso yɛakyerɛw deɛ ɛwɔ hɔ. Ago Nana wei deɛ ɛda ase ɛda ase ne wo nkyerɛkyerɛ na deɛ mepɛ sɛ mebisa ne sɛ. Ɛɛ mfonini baako a odi first one a odi kan de too no, na incense ka ho. Ɛna second one a ɔde too nso so, na incense nso so tua. Ɛɛ anwea mu nso so ka ho. Na mpakyɛw incense no, ɛɛ ɛho behia wɔ akwankyerɛ mu anaa? Mpakyɛw sɛ wote me nka na wayi ma no, meda ase. Agoo, agoo.
Yoo, me nua Collins, ɛɛ, ade yi a yɛrekyerɛ yi, sunsum ka yɛn ho na ɔkyerɛ deɛ ɔrekyerɛ no. Ɛno nti na incense no si hɔ no. Ɛno nti na incense no mehwiiɛ no. Aane, wosɔ naanan incense wɔ ho a, ɛbɛboa wo ara wɔ berɛ a woreyɛ saa adeɛ no. Berɛ a wode akɔsi nkwanta hɔ anaasɛ wode akɔ akɔsi asii hɔ no, wosɔ incense no a ɛyɛ. Ɛberɛ a wokeka bom no koraa woasɔ incense nso si wo ho na wokeka bom no nso so a ɛyɛ. Nti w'asɛmmisa no wayɛ adeɛ ɛmu hwam paa. Hmm. O Aburow agya no kɔ yɛabene oo yɛabene eh Ɔdɛfoɔ ayi wadeɛ nyinaa agya wo so yie Mpakyɛ o eh Gya no biribiara ɛbɛnya maa deɛ mɛtumi ayɛ bia but abɛ no apart from abɛ no mpakyɛ yɛntumi mfa abɛ no ho biribi sɛ apart from sɛ yɛbɛnya eh abɛ no a ɛne n'ayi n'aduane no. Wɔdeɛ deɛ wɔmaa sei no abere na wɔn nni ɛna wei nso ɛwɔ fie nti aboa bi nhyɛ dɛ nyɛ dɛ ɛnum abɛ bi sisi ase ma fofa so saa ɛnhyɛ da ɛnyini saa ya ma ma fam a me yɛn nam ne nam ne tie paa ɛna me se Ɛɛɛɛ Owusu, Owusu sɛ wotie me a. Sunsum rekyerɛ wo adeɛ sɛ yɔ a, woresan bisa no sɛ abɛ no akyi no ade foforɔ. Nea ɛka w'akoma sɛ wode yɛ bɛyɛ yie no wofa koko yɛ. Why? Hmm. Yɛsoma wɔ dupɔn to a yɛ a na to. Nnɛ bia no tokuro da aseɛ. Mpanyinfoɔ buu saa bɛ no wante wahu yoo me deɛ neɛ mɛka ara ne sɛ neɛ wɔn kyerɛɛ me no ɛna mekyerɛ woɔ no na sɛ mpo sɛ wobɛhwɛ mpo a ahyɛ aseɛ no yɛka asɛm bi mpo kyerɛɛ wo sɛ bɔ mmɔden na hunu sɛ ade no firi soro a boɔ no adi wɔ soro efisɛ ɛtɔ fam na akokɔ duru hɔ a, ɔsosɔ ho, apɔnkye, ɔbɛtete ho, ɛɛ, aboa wei, prako bɛtam ahyɛ n'anum awe. Prako ba a, ɔrentumi mbobɔ mu, nso ɔbɛgya, ɔbɛwe ho agya ato hɔ. Enti ne mmoa bebrebe na ade no mpo bɛtɔ fam a wɔn nso san di. Enti hwɛ yie na nya nea ɛwɔ soro deɛ. Afei, yɛn asi hwɛ yie mpo, wɔasan atwa ho resan abisa yɛn sɛ. woannya abɛ no ɛno bi adeɛ he na wobɛyɛ? Mɛnyɔ, efisɛ no ɛno ho adeɛ na yɛkyerɛ wo sɛ yɛ o. Nti woannya ɛno bi a na wapɛ baabi ayɛ dɛn atena? Medaase paa me nua Owusu. Yareko yabɛ oo yabɛ ɛdeɛ nana wei koto na mmiɛnmisa ɛɛ nkwanta no. Ɛyɛ nkwanta biara, sɛ ɛyɛ nkwanta nan anaa nkwanta mmiɛnsa anaa nkwanta biara wobɛtumi de asi hɔ. Hmm.
Nkwanta no. Nkwanta no nyinaa yɛ nkwanta. Nkwanta mmiɛnsa nkwanta nan wɔ yɛ nkwanta. Ne hia ne sɛ, watumi akɔyɛ no wɔ nkwanta so.

Deɛ aha no deɛ, mɛka sɛ ɛnyɛ mpaninfoɔ direction, ɛyɛ yɛn na yɛsɛ yɛyɛ yɛn adwene ho adwuma. Wokɔduru bea no a wode kɔsi no a, wo nko ara na wonim sɛdeɛ ɛhɔ no teɛ. Nti wo na wobɛ position adeɛ no sɛdeɛ wobɛkɔ abɛyɛ dɛn abɛba abɛto. Wobɛkɔ aba abɛto na wabɛfa w'adeɛ nti na . Wode kosi hɔ a ɛwɔ sɛ wode kosi anwummere no abɛfa no ahemakye no. Ɛhɛn. Ɛkyɛre wɔ ɛhɔnom a yɛka ne sɛn? Ɛɛ ebi a ɔnsa ntumi nkɔka. Mhm.